Mbuya mono abanto baminto inche nkorwa gose netagekone. Ndagete kobatebia abanto baria bagenda state house they did not go state house because of the interest ya abanto babo ebaenda state house ase engencho ye chinda chiabo. Ninde nkobatebia iga chibesa chiarurwe ecounty government iga echire chinyinge mono chi three financial years which runs to billions of money, ekero okogenda korigia amagenderero na amagenderero aria kwabegete ebudget naro okobwati tori kobwati egento getaiyo, nkoboria aba mca baria bachete na bagenda Nairobi ebi bakorire aye budget eye yakorirwe iga iga Kisii county ng'ai banyebwatiri baikire ebaisanegete na amagenderero barore ng'a mbatakeire komensa chibesa chinde. Naende, ebachiete kooversity epresident gose ebachiete kobwatia amagenderero aria babegete ebudget atarabekwa, abanto baminto tiga toteebani boronge. Omonto onye okorire ebibe biaye tabaisa koimoka gochia kwe ng'a na estate house nekorusia esike. Sike teiyo okorusigwa, sike teiyo okorusigwa pi, inchuo iga iga aa nekera chibesa chionsi pi, kwairwe torigererie ng'aki chire, echi okaira aa, echi okabeka aa, echi ogakora ki, ebudget eyio ya financial year eyio ekaera. eya kabere the same, eya gatato the same, tiga koimoki gose tiga kogenda state house in terms ing'a namagendero, abachumba enkabi bagenda ekero motagete kogenda state house ing'a namagendero mogochi korigia magendero ki aya? amagendero inga aya are iga aya 17 to 20 billion mokoigwa every year echi ing'aki motarabori omogabana gose mobori executive ng'ai chibesa echi iga ing'aki itumegete inche eward yane enkabe eke eke eward yane engakora ki ebinto ebi tindarora bono okogenda obori ruto ng'a eward yane teraigwa magenderero.

Ng'a bono obo president, ng'a bono nari mokorangerigwa rioka rioka rioka, aba bagenda moise onde inki baira? Inwe inki mwachiete kwoi? Inki mwairete? Inki mokoreta? Imogocha koboko ne handbag, chibesa mokoigwa morete moremire epara? Ng'aki bono formula ki egotumeka egere morete amagenderero ayio? Abachumbe baito, nkai mwagenda ekero ebinto ebi bigokorekana? Eh? Inki ekebaa mosie mbosoku ki obo mokorete ase omogusii? Abagusii baminto esimwabeta? Monto onde bwensi oenda State House, monto oimo omochore kabere, mosabere nonya noria ogochia komochora botuko, kende kemoberete aende goakera omonto buna oyio ekura, oyongotwara obosoku, bosoku buna obo ntotaeti korora, obo nobochafu. Nataka kushukuru sana majina naitwa Bernard Nyamwaro.

Ase amarieta nkorokwa na Francis Mwebi aka Yeso oro, iga tore egesaa market epara nere ekoenda Kiong'ongi esukuru yaito ya Kiong'ongi, ase abana baito bagosoma, abana ba eprimary ya secondary ntobwate ya secondary rogoro aa, bono epaara eye yabeire koriaaa Remetu, twabeire togoteba buna nko nkorosiwu ere naende nko nkorosiwu ere twaganyire twaganyire twaganyire. Bono abanto baminto abanyakenyoro ebagechetigwe, enkoro engiya nabo baraire igaa, na orooche nabo baraire, abanabodaboda nabo baraire aa, abanto baminto abagaambi nabo baraire igaa, nabo twarara igaa abwo arare obotuko bwensi, ekiagera yokorwa epaara eye bono naki bagokora? Abanyene batebire tiga basimeke chindagera. Batebire, Bono eyio asinyire, tiga ababe emego barosie emegondo, basimeke chindagera, ekiagera bono epaara teiyo iga. Igo epaara engotokonya ere sana na egotokonya orwache basimekire ching'enyi, batebire, na barosire, basimekire amatoke, na orwache amatoke naro iga asimekirwe, amatoke ya emete amire abwo, ayande basimekire, bagoteeba naye, onye okonyara tiga amatoke asimekwe rende banyore baire ba- bakorere kende ba- obogi- basukerie obogima, ribarie epaara. Epaara eye, nantogokwaneka nekonyete. Epaari abana baito nao bakoenda esukuru iga, natogokwana iga nobosareru sana ekero tobwate egari kiong'ongi ya secondary, egari eyio eye eraire, eye eraire ese eraire teri gokora gasi, abana baito ekanisa nere igoro aa, abana baito bagotoka koenda chitua, ba kiong'ongi yatoka na egari eye etari gokora gasi, inki twa inki twaetu egari, inki twaeretu egari, inki twa egari ya twaetu, mweshimiwa batorete egari tokorere egasi. Bono egari teraire, igo intwe egento twaa totagete nomorembe, amaandamano yomorembe, ekiagera naki abanto bagechigwe b'eeria yaito ya Kiong'ongi na Egesa, naki baare erore bagoteba naki omweshimiwa ntwatetwe nomweshimiwa tikunyara ang'e nakorosia epaara eye, nagotoroseria epaara eye, eeria eye neyaye. Inki akorire korwa abeire gagokwana, obeire gagoteba nankorosia are epaara eye, okwanire boire sana, otebire na ochire otoretire iga emekutano emenga otebire epaara eye nkonyerosie are. Naasete agatagora aga akaroisia, agatagora aga abanto norochie iga ase aya atagoire, agatiga igo. Oria eria na atagoretwe agatiga igo, naende oria eria eng'umbu eye ende iga omongwana arogoirete oboremo obo, nere agacha akarema iga, agasarirani kegima abanto aka nanga tokonya bare, bono naria basaneti, oria rigwabo rire iga abwo. Okoba yokorema omongwanete nere akore oboremo obo nere akarema rigwabo rinene sana, bono epareti rigwete kaa.

Oria oria ogochia egoro bororo egoraara chinyomba nchiroo, gochia emechie ere emenge abanto babwenerete komenya oo chinyomba echio chiraire. Chinyomba chiraire okoba yaki? Aa biasara mbire ogokora. Abanto aba nabo totegemeete chinyomba saito iga abanto begesesa nabo momaete nabo totegemeete chinyomba echi. Bono chinyomba echi chiraire. Igo togosaba omweshimiwa Dick Nyairang'a omweshimiwa oito ntogwanchete egento orakore tokonye orete pariere osigu erinde Intwe ntobwati mang'ana ande. Gose naki motagete? Teba ango. Epaara ekore ki? Iga epaara eye erosiwe. Ee, samarieta nkare nebironga, eh, igo nde chair lady y'egesaa welfare community, ntendenerete egesa eke mpaka Denmark na iga iga maate iga. Ase okoriereria chiwelfare ang'ang'a ki. Abamenyi b'egesaku, abanyabiasara, na baria tore bw'ecommunity ng'aki tomenyete ase enchera ebwate omorembe. Bono ebare eye amang'ana yaretire obokong'u ase engaki etari enke. Amariba akorwa esukuru nigo are amange sana. Bono amariba aga goika amato aiga ase akobora agosoa, asoire amigati. Korwa igo abwo ang'aire gotokora erami, na ayande nao ateremete chimoosi kwito ogosoka aria nabo okomoreka aria buna ateremete chimoosi kwito chi chichire ime, chiang'aire gosumbua abanto ba ecommunity. Ekero aye twachiete mpaka omogambi natorangereti engaki ama abanto batagete kobeka amaandamano, nkarabakanie ng'a yaya tiga tobwati eprosija. Baga bakaigwa. Tokagenda abwo omogambi Chokfira, omogambi akarecord kera egento, agateba rende nkobangare aroro abagambi abwo, baiche barore epaara eye. Egokoera esukuru paa ase eyi aa mpaka okogocha iga iga, abana b'esukuru bare ime. Korwa erio esukuru yagoteire gete eywo esukuru oraemenyete okong'a ng'a esukuru tebwati ebasi, ya Kiong'ongi, St. Lawrence Kiong'ongi Secondary School. Ebasi eye inchanya korwa egetii esokie abana. Togokorigereria ensemo eye ase naro ororo egari yambete goita abanto moise onde, ekagubaka egasaria agatarati karia omonyene agotambokera, egari eye eria achiete gokorera iga aria, nero nabo yagwete lakini abanainchi bagakonya koborokia egari eyio omoerio oye. Igo bono toroche ng'a epaara eye iga nabo etakeire egorokwa amatemo nkobaare chiweek ibere isato. Ngotwana tore chipractical king'wangu secondary school. Bono chipractical ntomaeti ng'a chichemical chigocha gotigererwa iga iga erami chitire namagoro gochia amatemo akoretwe abasigari batire namagoro gochia tobwate epara na abagambi babwate korosia epara egoeta ekachigari chitire naende chii yaani nonya nonya nokobogera egari gochi gochi kobogera. Kiagera gochi kori ng'a nkobogera gochia nkwaroroka ande gochia ango ngo gosoa ande omotaro. Endanko bwatwire y'egari igo bono igo tware gosaba abagaambi aba ekero tochorete, Omwesimwa Duke, omo omogavana naroo, Hon. Simbarati, na Duke Kibagendi bonsi onye bakonyara, mbare goteba ng'a eye neye yaya ya mosie. Bono aa tochandegete, totagete ng'a epaaro eye iga erosigwe, abana baito bakoramate amo chikanisa chire igoro aa na ibere, chisukuru chire igoro aa na ibere. Bono ao tobwate obokong'u, yaani abanto bagotara amagoro bagoika esukuru igoro bagoyie inche, rende ogosaba kwane nkoring'a, ndoche ng'a nonya amatoke asime egetua. Namaene ekiagera bono ndoche ng'a nomogondo, ee tekorokwa paaro oyo nomogondo igo rende tiga batokonye, intwe ntobaganere chiama ya chikura ntobaate tiga batorosirie ebinto ebi gaki nari tokomanya ng'a amagenderero naro ororo, erinde totware obwororo naintwe ase ekenyoro buna abanto bande. Na okoenda gochia chinse ime chigo chimaata, chipara chire osiri gochia kobira, amakori are osiri amasiniini. Naki bono kogocha egesaga, bono ntomanyeti ng'a ng'ai twagoserete abagambi, erinde togotigwa ekabira enga buna eye iga. Mbuya mono, mbuya mono. Amarieta nkorokwa Samuel Onsongo, bare ense yaito iga, nere ekong'ira nyomba. barinche bweka nabanto b'ekenyoro eke, mpaka abamenyi. Bono epaara eye yatosumbuire engaki entambe, egatagorwa togatebigwa ng'a ngorosigwa ere abanto bagatagora chinyomba gochia rogoreria. Bono nabo omogambi achiete akanda igo, are gotagora ago- agotara agotebia omonto rusia egento eke, omonto oigwere orusie. Bono timaeti ng'a ekeene State House twabatomete eria kabere bachikwoyie chibesa echi chiche gotokonya korosia epaara eye, ase eng'encho nonye na omogavana nabwenerete amanye abanto ba bagokora nabwo egasi ngokora ngoikerani bare amagenderero ase chi ase ekaunti eye ya Kisii kwanza ande na buna egesarogoro ase yaito, epaara eye yoka kwanza etakeire erarosigwe. Omogambi amaye ototebia ng'aki tokorengereria amang'ana ande gochia motu. Bare tiga batoroseri, gaki mbatoire egeka, bagotoire egeka bono nkoba ere bobe mono. Bono torabase goeita tobatige, tiga barosie epaara mbuya mono. Ase amarieta akorokwa Edwin Maina Kiriago, omoteneneri bw'abana bodaboda korwa esitegi ya Egesaga. Rigo riria riane gochia ase serikari ya county government neri iga, Mzee Dioki Nyarango, otare gwancha. Toroserie epaara eye, egerana rigasi erabe raisi. Eye nebaara eimogetie abanto abange sana. Korwa igo agochikia omong'ina abana mbaroo bagokenda esukuru. Maya gaito maya iga chinyomba nchiroo, abamenyi mbare ororo, batakeire bairwe etaoni bakore egasi egere egasi erabe. Bono kware gwancha mobwaterane nomoerio empty, ebare eye nenge sana, motobekere erami korwa korwa egesaga mpaka kiong'ong'o esukuru, amatemo ng'ang'a are gochaka in the next one month or two months from now, egere nario amatemo aria ararusigwe iga ase obotoebu. Aike esukuru rogoro. Morabwate ang'anire. Aya. Ee, bono ecomplain tobwate ekenyoro eke na eyemo, ibere, isato, inye, isano. Ase aya iga ara ebaare ere enyerere. Ekero togoeta negari gose togoeta nepigipigi, emochani etereri korwa aya gochia aya, omonto atang'ani aye ebigoti na baba babere ba nyagitari bakoirwa babuneke ebigoti. Bono rende, naende igaa ntobwate abaembi baito, ntobwate abakansora, ntobwate abagaambi. Mware gotogamba, borosie epaara eria kore aa rigoro ntokobwata esekenderi, esekenderi yaito ye diocese ya Catholic, ntobwate amo ne ekanisa ya SDA, ntobwate ne primary yaye naende ororo. Bono ekero epaara ekobutoka iga ng'ai abasaseroti bakoira rende bachie koranda ring'ana ria Nyasae ng'ai bagoetera. Gaki naende naigure ring'ana riria riangokirie rigiya. Abachumbe baye tokorukisi abakansoro abachumbe nkogenda bare ase rais wetu okorokwa ng'a Ruto, Samoei Ruto. Nabo bakogenda rero banyure chaororo bagambe, intwe egento toraborie Ruto na abagambi baito gaki batoroserie chipaara echi, barosie epaara buna eria abageni bagocha goaka amaaba buna ekebigoto.